Melet aga. How. Sen kompýuteriňiziň ýüzüne Abdy Kerim Berdileýewiň gülküli kyssalaryny oklap gitdiňmi? Hawa. Seredäýiň, şekili geçirjek bolýar. Hany duran. Bor, bor. Hä, häzir inim, häzir hany. Salam. Salam. Salam. Nemeli aý oglan? How. Bagyşlaň weli sizden bir zat soramak mümkinmi? Öňräkde när soraýyn diýip ýördüm. Soraň soraň bir zat däl iki zat soraň. Neme siz meni tanýaňyzmy? Aý ýok tanamok. Menem sizi tanamok. Eger siz meni tanamaýan bolsaňyz, näme üçin her sapar gabatlaşanyňyzda salam berýäňiz? Bu neme-dä, bu bir Taňry salamy-da. Tanamaýan adamyňyza salam bermeklik gelşiksiz dälmi näme? Ahyry edil beýle-dä bolaýmasyn? Ýok, gelşiksiz däl. Gaýtam-a tanyş we nätanyş adamlara salam bermegiň özi edepliligiň, asyllygyň alamaty-myka diýýän men-ä. Onda diýmek siz öňüňizden çykana salam berip ýörsüňiz-dä? Elbetde, bazarda, köpçülikli ýerlerde salam bermesem, ine şular ýaly çola ýerlerde salam berýän-dä. Onsoň şular ýaly çoly ýerlerde salam berýänligiňiz, men ýaly gadyr bilen salamyňyzy hem alýalyrmy? Ahy, o siziň aýtýan zadyňyz näme? Elbetde, salam berersiň-de, salamyňy almazlarmy? Aý, onda-da öňüňden çykan bilen gadyr açan ýalak bolup ýörseňem-ä birhili. Onsoňam hemme kişi siziň salamyňyza zardyram öýdemok men-ä. Beý diýme, gözel gyz, beý diýme! Dünýäde entek salamdan doýan ýokdur. Aý, näbileýin-dä. Näme maňa ynanmazçylyk etjek bolýaň? Aý! Munyňyz bolanok. Ine, şu gelýän ýaşula salam bereýinmi? Şo ýaşulamy? Hawa,

Aý inim huu şu alan däldir. Ýöne bu niräň keçjesiň oglan bolsaň. Özüňä bir oňat ýeriň terbiýesini alana meňzeýäň. Hor inim sag bol. Sag bol. Sag aman bar ýaşuly. Bolýa sag bol. Ýoluň ak bolsun. Gördüňizmi keýgim salam gudratyny. Adamlar edil mum diýip ykýal edäýendir. Ferit hany howwa diýen daýzada salam bereýinmi. Daýza salawmaleýkim. Aý eşitme etde. Daýza salawmaleýkim. Aý gulagy agyrrak öýtýän bendäň. Aý özem uzak aralykdan barýa, köçäň o ýüzünden barýa. Eşitýänem däldir. Zyýany ýok. Indi kile bärden geçende salam beräýerin. Aý şeýdiň, gaýrat ediň. Ine şu gelýän oglanjyga seredädir. Häzir nädip aýyrdyň, ýeke gezek salam bersem, ýetmiş mertebe Taňyrýalkasyn aýdaýsa. Inim, saglykmy-ow? Men saňa saglykmy diýýän-ow, inim? Ä-ow, agaç çuwdan ýalak bolup dursuň-aý! Bir köçeden geçeňde habardarrak bol diýdigim şol. Garaý, mölerip durma-da, bir işiň bilen bol! Salam, daýy, näme diýýäň? Aa, bir işiň bilen bol diýýär, bor! Äý, gulajygynda zat bar eken, daýy. O gulajygynda nämejik bar eken, eşitmejek boldy ilki. Hawa. Siz-ä ýeser ýigit ekeniňiz. Men düşünmedim-le. Eger men Siziň salamyňyzy almasam, meňňem şeýdip ýüzümi alyp kowup goýberersiňiz-dä siz. Aýdýanyňyz näme gözel gyz. Siz meň göwnüme degýäňiz. Birinjidenem men oň ýüzünem almadym, kowam goýbermedim. Ýöne bir çalarak bir duýduryş berdim. Oň gulajygynda nemejik bar eken ilki bilmedimdä. Ikinjiden bolsa siz ýaly näzenin maşgala beýle-beýle sözler diýmegä däl, hatda gyýa göz bilen garamagam külli günädir. Baý-baý-ow, siz-ä asyl basyrga ýatan zehin ekeniňiz. Siz diňe salamly bolman, eýsem owudan-owudan sözleňem hojaýyn ýaly-la. Hemme. Men düşünmedim welin, siziň göwnüňize ýakmaz söz diýen-ä däldirin men? Ýok. Gaýta, tersine, nähili ýakymly sözler diýdiňiz. Bagyşlaň welin, siz meni gaty bir öwüp barmaň. Men kän bir öwgün göterýän däldirin. Ýok, bu öwgi däl. Onsoňam adamyň ýeter-ýetmez taraplaryny, artykmaç taraplaryny oň ýüzüne aýtmak aýyp däl-ä. Oň ýaly bolsa, menem sizdäki käbir aýratynlyklary siziň ýüzüňize aýdasym gelýär. O näme diýdiňiz boldy? Diýdigim, siziň sesiňiziň näzik bolşy ýaly, owadan ýüzüňizem bar. Siziň syrly-syrly bakyşlaryňyz, köp manyly garaýşyňyz Leonardo da Winçiniň Mona Lizasyny ýadyňa salýar. Kimi? Mona Liza. Sizi näme, şol Mona Lizany tanaýaňyzmy? Ýok. Onda-da salam berýäňizmi? Aý, muny nätdiňiz-aý, ol Leonardo da Winçiniňka. Oň ol aýalymy, söýgülisimi ýa gyzymy? Men näbileýin ony? A bilmeseňiz-de näme üçin oň adyny tutýaňyz? Aý, keýgim, ol Birküç asyr mundan öň ýaşap geçen suratkeşiň çeken suraty ahyryn. Ol maňa meňzeşmi? Ýo, siz oňa meňzeş. Wiý, ýogsa-da siz paýtagtymyzdaky sergini bezäp oturan Bahar gyza-da meňzäp dursuňyz. O kim? Ýa, olam suratmy? Hawa, olam surat. Özem owadan türkmen gyzynyň ussatlyk bilen keşdelenen keşbi. Aý, oglan! Haw, How diýip, siz meni gören suratlaryňyza meňzedip-meňzedip halys ýüregime düşdüňiz. Meň hiç kime meňzäsim gelenok. Eşitýäňizmi, hiç kime. Men kimdir birine meňzäp ýaşasym gelenok. Meň öz-özüm bolasym gelýä. Ol-a hasam gowy. Her kim öz-özüne guwanyp, öz-özi bolup ýaşasa, oňa ýetesi näme? Şonda-da siz salam bermegi goýmarsyňyzmy? Söz berýän, goýman. Men günde geçsemem salam berermisiňiz? Günde iki ýola geçseňizem salamsyz goýbermen. Siziň çynyňyzmy? Tüýs ýürekden söz berýän, çyp bakaý çynym. Onda ertir şu wagtlar şu ýerde garaşaýyň. Men geçerin, gelerin. Ýöne şu ýerde garaşyň. Hökman garaşaryn, hökman.

Sen birküç gün bäri meň yzymda entä eýläme bir geç, beýläme bir geç, ýüregebagra düşdüň weli, gel ikimiz düşünişeli-le. Gel şeýdeli-le. Menden saňa näme gerek? Söýgi. Söýgi? Söýgi. Sen şoňa mynasypmy? Mynasypdyrlar. Eger men saňa şo söýgini bagyş edäýsem. Etseň eder. A eger sen ony harlaýsaň? Harlamagyn. Sözüňe ynanmamy? Çalt bolsa şunuň. A eger seň şu bolup durşuňa gaharlansam näme? Gaharyň gelse gelsin, gaharlanaý. A käýäý sen näme? Käýäý, çydar. Men senden ýene bir zat soraýynmy? Sora. Eger men saňa şu ýerden garaňy saýla diýäýsem? Saýlar. A dur diýsem? Durar. Sen meň söýgime bir ynanýaňmy? Ynanýan. Näme ynanman? A eger men seni Alla aýtsam nädersiň? Bagyşla. A eger häzir men saňa oýun edip aýdym aýt diýäýsem? A eger sen diýen aýdymy aýtmaga görenmok welin, aýt diýseň aýdaýyryn, diýäýem aýdyma. Aýdarsyňmy? Aýdaryn. A eger-de agla diýsem? Dükge düşüp ugrar. A eger gül diýäýsem? Gül diýseňmi? Hawa, gül diýseň. Arkan ýüzin gaýşyp, içegeleň yrylýança jakjaklar. Hä, a eger ýeriň ýüzüne süýnüp ýat diýseň? Ýüzin düşüp ýatar. A tur diýseň? Tä otur diýýänçäň dikge galyp bolar. A eger men saňa suwa baryp bol diýäýsem? Getir şu wagt şu ýere Hazar deňzini. Gözümem ýummagyn. A eger men suwa baryp bolaýsam? Çykararyn. Ata, özüň odakla diýsem. Edil duran ýerimde kübe-kebap bolaryn. A eger özüňi heläkle diýäýsem? Heläklär, näme heläklemän. Oň asyl gürrüňinem etme. A birden men bir derde ýolugaýsam? Çydaryn. A eger men dört diwara gabaýsalar? Barly, çyn pikire gederin. A eger seni gabaýsalar? Aý, men hiç näme. Aý oglan, sen şeýle gürrüňdeşlikden soň-a söýgi han tamamy? Elbetde. Onda sen şojagaz elbetdäňi, şojagaz tamaňy taladaň-aý. O näme üçin? Wiý, sen bar-a, hiç zada erk etmän, ähli zada kaýyl bolup ýören bir lala jedeýiň. Hoş.

Ýollanmadyk hat. Hawa. Ýakup bu gezegem eliniň aşagyndaky boş kagyza bir salym üns bilen seredip durdy-da, şeýle setirleri ýazmaga başlady.

Beh, ýüzüne atyram sepäýsemikam? Beh, mähriban bu haty nähili kabul ederkä? Näme jogap bererkä? Şu ýazan zatlarymy Mähribanyň özüne-de aýdyp bolýan bolaýsa. Oň özi bir dogumyň öýjügi ahyry. Jogabymy şol duran ýerimde beräýse nätjek? Eý-waý. Men-ä şu hatymdanam gorkman duramok. Hernä artykmaç zat ýokdur-da. Salam, mähriban. Men şu haty ýazmak bilen Öz ýüregimde tutaşan söýgi oduny size ýetirmek isleýän. Ynha indi ençeme wagt bäri şu söýgi ody öz günüme goýanok. Gündiz oturdanok, gije ýatyranok. Has dogrusy, meni öz erkime goýanok. Şol sebäpli hem şu haty ýazmaga mejbur boldum, mähribanym. Seň aý dek ýüzüň, pyýale dek gözüň. Ýakup, hany soňky sözlemleňi gaýtalap goýber? Näme aňkyryp dursuň? Bol, gaýtala diýýän. Bol. Hä, bolýa. Seň, seň aý dek ýüzüň, pyýala dek gözüň, pisse dodaklaň. Dur, dur, dur! Aýolan, Meň aý dek ýüzüm, pyýala dek gözüm barmy, hä? Ýaňy dämi, sen maňa gözüňi çakgyň çüý ýaly edip, dikjelmelip ýöreniň? Dodagy muňam pisse däl-le. Öz dodagymyň nähilidigini gowy bilýän. Onsoňam, meniň dodagym bilen näme işiň bar seň, hä? Aý, şu ýerlerine özümem birhili gördüm. Poz diýseň pozaýaryn. Hany, oky ýyly. Özüňem sakynman okagyn, aljyraman okagyn. Seň baýdak deý boý syratyň meni öz günüme goýmady. Wiý, aý oglan, Näme beýle ýalan sözläp otyrsyň? Mekdepde okap ýörkäk, sen nämedik haçan görseň aýakly garpyz ýaly aýaga çolaşyp ýörsüň diýýän. Näme, indi üýtgedimmi men? Baýdak ýaly bolaýdymmy, hä? Ýa ondan pozaýynmy? Soramaň näme, poz? Poz diýmäkäm poz şony. Hany, yzyny oka. Oka yzyny oturmada. Asla ýöräp, seýkin basyp ýöreýşiň. Näme? Aý, Mejnun, sen nähili adam? Näme sen meni tanaňokmy? Men? Men asla ýöräp, seýkin basýanmy? Hany, men ýörämde atly garynja ýaly diýip, yzymdanam ylgabam ýetip bileňokdyň-a sen? Indi men seýkin ýöreýän boldum, şeýlemi? Mähriban, şu ýerde. Nämä sakynyp otyrsyň? Şu ýerde diýýän. Hawa. Tolkun atýan saçlaňama diýip ýazylypdyr welin. Ýazylypdyr diýen bol. Ne mensirän bolýaň öz ýazan zatlaňa. Meň-ä saçyma gysyn atanok, men göle ýalanýan saçymmy? Näme onam pozoýunmy? Poz, baryny poz, hemmesini poz. Dolanymam maňa şular ýaly hat ýazaýma. Ýazjak bolsaňam bol şumy ýaz. Ýogsa-da, näme diýjek bolsaň, gel-de ýüzüme diý. Aý, mähriban, munyň-a birhiliräk bolýa-laý. Hiç hilem bolanok, bolmalysy ýaly bolýa. Onsoňam men saňa düşünemok. Şu wagta çenli her kime bir at dakyp dünýä göwnüň ýetmän geçdi. Men görgüli seň üçin jik-jiki boldum, hüýpüýpük boldum. Meň adym, hok, buldozere çenli baryp ýetdi. Indi näme? Indi aklyňy aýlanaýdyňmy sen? Eger şolar ýaly ýüregiň agzyňdan çykyp, ýerde togalanyp ýatan bolsa, gel onda, düşünişeli.

Her näme diýseňem, sen owadan, sen päkize, mähriban. Saňa näme üçindir mährim gidipdir. Seni sulhum alypdyr, mähriban. Ol şeý diýdi-de. Egsilmez zähmet siňdirip ýazan salam hatynyň düýrmegini üýşüp ýatan kagyz üýrmekleriniň üstünde goýdy. Nähili bolupdyr Meret aga? Gül ýaly, gül ýaly. Üçüsinem şekile geçirdi. Men men-ä okap hezil etdim. Ine, bul-a üçünji kyssa. Ýöne diýýän-ä Meret aga, şu ýollanmajyk hatda Ýakup bir gyzdan çekinip görgüsini görýär-aý. Mämmeret aga, özüň erkek kişilaý. Mämmeret aga. Heý, inim, erkek adam mert bolýandyr. Erkek adamyň duran ýerinde aýal adam ejiz bolýandyr diýen ýaly öz ýan ýoldaşlarymyz, uýalarymyz, gyz perzentlerimiz barada ýaňzytmalar aýdypdyrlar. Menden gaty görmäň bolşy özjagazlarymyz Anyk takygyna göz ýetirmän, Taslaýt ukat diýibem durun men-ä ýaňky sözleri. Sebäbi biziň ýurdumyzda aýal, erkek hemmämiz deň hukukly ahyry. Men muny sen-de ýok, men-de ýok tarapdan aýdyp goýberem-ä, how! Näme beýle towugyňyza tok dirip, öňüňize taýak atylan kimin derrew ýüzüňi sorupdyryberdiňiz-le? Men muny özümiň hemem özüm ýaly onlarça mert erkekleň köp ýyllyk synagyndan geçen tejribesine esaslanyp aýdýan-how size. Siziň maňa, gadyrdan dertdeşler, birbada hä diýmejegiňizem bilýän. Ýüzüňizi öwrüp, gözüňiziň agyny köpeldip, hyýrly seredersiňiz, onam bilýän. Ýöne menem Ýakymsyz päsgelçiligi kynam bolsa şu ýeňip geçjegime siziň zarbaňyza döz gelip, be şeýle kanaý iýdirjegime göz ýetirip, şu göreş meýdanyna mertlerçe döş bolup çykandym. Aý, soňam nirä degse şoňa degsin. Watançy şahyrymyz Seýitnazar Seýdiň aýdyşy ýaly, Her ne kysmat bolsa, Görülsin indi. Men öz aýdan sözlerimi birkidir mysallar bilen berkitjek bolaýyn. Ýöne men ilki size bir sowaljyk bermeli boljak. Ine aýdaly siz, dogrusy biz, kiçijik döwlet bolan öz öýümizde baştutan bolup oturandyrys welin, şo döwletde esasy raýat aýal bolmagyň nämedigine, şo wezipä hötde gelmegiň nähili irnik zatdygyna heý birje gezek, Aň uçup gitdiňizmi? Haw, olaram biz ýaly ir säherden işe gidýärler. Emma Gülüň ýere eňegini bereni bilen. Öý hojalyklaryna köwlenäýenoklar, haw, olar. Özleriniňem her elinde, egninde bir putluk azyk-owkatlyk torba bardyr. Işden soň her gün bazarlarlar. Azyk dükanlaryny ele-ge ederler. Sen weli, ilerki köpet dagyň gaýasyny göçürip gelen ýaly. Han keýwany, ajyja bereketli gök çaý getire gör diýersiň. Ýa-da yzyňa çaýryş ýaly tirkäp gelip. Hany, bir bişbişiň bar bolsa, al-ber diýen bolup gabarynyp durarsyň. Ol sorlugyp gelen görgüli bolsa, getiren zatlaryny ýerleşdirmäge mähetdel. Bir çaganyny çan-çörek berjek bolar. Birem saňa ýetjek bolar. Şol etek alty ýeň ýedi diýilýänlerdendir. Biz bolsa özümiz ýedi yklymyň hany däldir söýdemzok. Aý, keýwany, çaýyň buza döndi, muny täzele. Saçagymy süpürişdir, haý eýt, haý beýt bilen tükel zybana tutarys. Çomar barada telefon ýarasyna basylan ýaly jyr-jyr jyrlap. E, görseň mekdep jorasydyr. Muňa-da jynyň atlanar. Ho-w, gadyrdanlar, ýigitler, geliň boýun alalyň-la, ho-w! Şunyňyz-a halyl bolana has anygy juda uşaklama bolýar-a. A ýer, gepleşse gepleşsin-la bir kyrk-elli minutlyk. A öz jorasydyr-da bir. O kyrk-elli minutga bollar gepleşmek bor meni dana. Ul näme bolmany how bolýa gepleşmek bi. Olaram öýüň işigiň biziň agzamyzyň gürrüňleri bilen jylnyşýadyrlarda. Meni dana. Hä. Şol ýaňky biş düş tikinçi atyň geýim-gejim bilen gürrüňini bazarda aýlanyp ýörkäler edenlerine bolana. Bolanok. Bolanok. Bir-iki sagat oturypdyr özümiz edip. Içeri daşara sül saýlaýamyzda Uly boýnuňyz kiçelenoga-how. Biz söz aýlamaly meý. Ho-wo. Aýt, goýam ýöre dagy. Aý-ho-w, inim, ol juda bir aýyp ýa irnik işlerden däl-ä ol. Işlesek özümiz üçin işleýäs. Ine, ine inim, ilkinji getiren mysalym. Hem ýassykdaşlarymyzyň, hem beýleki gelin-gyzlaň, özjagazlarymyzyň aýdyşymyz ýaly ejiz ýa-da naçar däl-de, olaryň iner ýüküni gerdenlerine çekip bilýän, hakyky pälwanlardygyny azda-kände subut etmeýärmi eýsem? Ana indi, meň aýtjak ikinji mysalyma gulak asyň. Onsoň-a hasam ýumşasaňyz gerek. Ine aýdalyň, hemem boýun alalyň. Hany diňläliň. Heý, siziň ýekejäňiziň, iň bolmanda ýekeje gün Öz öýüňiziň, öz bikäňiziň çekýän keşbini birje güllüjek, ýekeje güllüjek çekip gördüňizmi? Hä? Çekip gördüňizmi? Ýok. Hä? Ýok? Çekip gören dälsiňiz. Sesiňizi çykarýanyňyz ýokla-how. Hä? Ýigitler, eger-de biz erkekler dogrudanam özümize özümiz baha berşimiz ýaly, mert, Gerçek goç ýigit bolýan bolsa. Mertlerçe-de boýun almaly. Kimiň mert, kimiň ejizdigini, kimiňem akyllydygyny daş ýany bilen bilerdik şonda. Aňry ýany bilenem göz ýetirerdik. Men weli şoňa juda göz ýetirdim. Dogrusy olam öz gyrrykligimden-dä. Hä, näme boldy Birzaba? Keserligime çykdym-da. Aýal-gyzlar baýramy güni Özüm size hyzmat etjek. Hezzet-hormaty menden alyň. Şo gün kirem ýuwarin, içerinem süpürerin. Bazara-da giderin, naharam bişirerin. Gelnejemiň hemme işini öz boýnuňyza alyň. Hawa-la! Ýadaýan, ýorulýan diýip, gulak etim guradýan diýip, gyzygymda pal karaýmary. Öwündim-dä şonda. Aýalyma mindi. Sözüňde mertdir diý-dä. Sekizinji martyň daňynyň düýbi çyzylanmydyr ýa çyzylan dälmidir? Oýarçy sagadyň jyrlamasyna ýerinden zaňňa galdymda, çarak-çürek ýuwnup, meýilnama boýunça aşhana eňdim. Çaý-nahar taýýarlamakdan ilkinji iş günümem başlady. Işiňiz ileri bolsun, ýeri bakan Meret aga! Ejeleri bilen uly-kiçili bir oýnam çaga salymyny bermän, ýüpek gurçuklar ýaly aş-suwsuz oýnaýarlar. Olaryň öňünde durmak meň bu gün ilkinji borjum-a! Goý, ýogsam näme? Üstesine-de, keýwany bu gün günortana aýal-gyzlar baýramy mynasybetli öz joralaryny, deň-duşlaryny hezzete çagyrypdyr-a, ho, biziň öýler! Üç dürli nahar, üç dürli işdäaçar, on dürli süýji-köke diýen wagty toý saçagynyň üstünde häzir bolýar. Toý-baýrama gitjek oglan-gyzlamyň eşiklerini ütükläp kem-käsine seretmeli. Garaday, Toý meýlisden soňky gap-gaçlary ýygnap, ýuwup, saçagy süpürip, ardyp, ýerli-ýerinde goýup, ýerime giremde, sagat ýary gije azanyny kakdy-da. Ine, ertesi gün birhili keýwanymyň sesi gelýän ýaly. Gyýw, kakasy, gyýw tur-a! Işden gijä galýaň. Horazlar gygyryp dur-a! Gyýw, kakasy, tur diýýän saňa! Tursana! Janyňyza berekella Bikäm janyňyza berekella. Aý Meret aga bäý günüňizä gowy geçmändir aga ha. Aý menä ine şeý diýip zowladyberendir. Şeýdip ine aýalym ýenjiň nazary bilen ýadaw ýüzüme haýbatly seretdi. Dogrudan hem oň şeýle batyrlyga seretmäge haky bardy. Biz erkek bilen zenanlar barada döreden sözlerimize nägilelik bildirmäge-de haky bardy. Oň hakykatdan hem şeýledigine göz ýetiresiňiz gelse, ýylyň üç ýüz altmyş bäş gününiň ýekeje günjagazyny, ýagny Halkara zenanlar güni öý hysyrdysyny men ýaly öz boýnuňyza alyp göräýiň. Ana şonda Kimiň kimdigi barada ondan bärde bolup aýdyp ýören sözlerimize bolan garaýşymyz büs-bütinleý başgaça bolar. Men şoňa ynanýan dostlar, ynanýan. Onda näme mähriban gelin gyzlar. Bahar pasly bilen utgaşyp gelen bahar baýramyňyz gutly bolsun. Mähriban käbeler gelin gyzlar.